Esi medo xaxa me la, meyɔ Yehowa, eye medo ɣli na nye Mawu. Ese, ese nye gbe le eƒe gbedoxɔ me, eye nye ɣlidodo de egbɔ, ge ɖe eƒe tome. Tete anyigba ʋuʋu, anyigba ʋanya, eye wòʋuʋu, towo ƒe. towo ƒe anyinɔwo ʋuʋu eye wodzo kpekpekpe elabena dzi kui. Dzudzɔ ɖe dzi tso eƒe ŋɔti me. Dzo bi nu tso eƒe nu me eye dzo ka tso dzoka tso egbɔ. dzika tso tso egbɔ hehehe ele gɔme si nam ɖi efia be ekɔ yi ɖe kpukpui ad e asike le ema. David do gbe ɖa na Mawu ya Mawu see. Ya dzi ku Mawu elabena dzi kui. Dzudzɔ de dzi tso eƒe ŋɔtime. Mawue ma lɔ dzudzɔ de dzi tso eƒe ŋɔti me, Mawu ƒe ŋɔti me. Dzo bi nu tso eƒe nu me, eye dzo ka tso dzika, dzo ka tso egbɔ hehehe. Mabia se lo, Mawu yi subɔ mi le ɖe? Mawu ka tɔgbi ye nye Yehowa? Wobe ame ɖeke mekpɔe kpɔ ame ke akpɔe ko wo ŋku agbã alo amea aku. Description, David kpɔ eya kple Mawu eke ya. Nyemenya ne ɖe wòle ekpɔ alo ɖe wòle vision kpɔ ya o. Ba ebe dziku, edzi ku Mawu. Ekpɔ ɖe? He Mawu se eƒe gbedodoɖa ɖee. Elabena dzi kui. Dzudzɔ de dzi tso eƒe ŋɔti me. Mabia se lo. Dzudzɔ dedzi tso Mawu ƒe ŋɔti me. Xade be nu ka ta? Xade be dzikui ta. Mawu ka tɔgbie dzudzɔ dona le ŋɔti me nɛ? Miabia se. Biblia me kulawo ɖe no ku me no de gɔme na mi. Yovo me va de fuma gɔme na mi. Fi fi na fi na kpɔ nu ma tso. Ele gɔme si nam de. Mawu ka tɔgbie.

Egbedodoɖa kae David do na Mawu? Ya wònye be dzi kui kakaka, wòdze be adzudzɔ nedo le ŋɔtime nɛ, edzobinu nedo le nume nɛ. Teƒedolawo agblɔ be mawa la, keke li ye, eklẽna, eye wɔna leke. Leke wodzɔ míatɔwoe, agbalẽnyalawoe, agbalẽxlẽlawoe, eye ame dze be mayi ɖe gbɔgbɔ me o lɔ, Bigɔmexɔse be wobe gbɔgbɔ me ya meawo nɔ ya mawo nɔ nu ƒo kpli wo hafi wonɔ woŋlɔ. Ne yi ɖe National Geography me ɖe, go and check how Bible was written. Yi ɖe National Geography ne DSTV mele asi o ɖe, yi ɖe National Geography yi ɖe ame ame aɖe gbɔ ne nabia se be ɖe ne kpɔ National Geography ne nadi alo yi ɖe YouTube ne nadi be ɖe leke woŋlɔ Bible hã. ne nàkpɔ be loko woŋlɔe. Mía tɔwoe. Mi megblɔ be Bible menyo o lo. Megblɔna ɖaa. Bible nyo tso me. Vɔ wokɔ vɔ̃ewe kɔkla. Kɔ dzomavɔ kɔ ta ɖe ŋu. Ta mele naɖeke gɔme se o. Enya be supermarket le le ame US fifia. Wònye be ne ge ɖe me wò ameyibɔ. Ne ge ɖe me alama bloa.

Yehowa ɖe, wona mí eƒe qualities wɔ. Yehowa nyo. Vɔ ewa be ame yiwo kɔ agbalẽ kɔ de si ɖe amia vɔɖi tso me. Amia vɔɖi wu abusam. Nyemate ŋu axlẽ nyɔ yiwo yevo wɔ na mí kɔ wu vɔe yiwo wɔ na mí o. Ao. The evils did are far more than the good deeds. ya va se ɖe gbe migale fukpe va se ɖe gbe migale fukpe matsi na wɛ ne womenya xɔ ɖe agbe wɔn ke kakakaka ne yovo be etsi ma dza le afrika ɖe woablɔ ka ya me ne womenya wonya mele tsi na wɛ they have system system le wo si yi woate ŋu atsi na aya me be etsi ma dza le afrika ƒe wo etsi ma dza o woyɔnɛ be ɖe ionizing of the sky ok wa ionize sky ya wònye chemical wònyo etsi ma dza le afrika dɔwɔame awɔame enya tsɛ ta wòanɔ agbe anɔ susu ma tɔgbi bu fifi la mele nuƒo kpli wɔ ɖe bibla wawe kɔ bibla kɔ va lo vɔ ma tsi na wɔ wole wole wohe ga gbogbo ɖe be yewo di be yewo ahe ŋdɔ

yameʋu yi wokɔ le aʋa wɔ lo aʋa wɔ yameʋu ɖeka pɛ ɖe me be ɖe it can take care of everybody in africa concerning the price ta ma bia se lo fi ne tututu mi tɔ ɖe nya me mi le ŋgɔgbe de alo mi le megbe yi nya bia se mawu katɔgbewo le mia fia be adzudzɔ le dodo le ŋɔtime nɛ. Babia se lɔ, Yehowa de donɔ siga yɔa? Alo donɔ wui yɔ? Míatɔwe, mina mí ha Biblia me. Megatɔ be wò pastɔ kple wò bishop nonɔ hlẽ na wò ɖeka o ao. Va yi ka Biblia me na se. Ne wòma ame yiwo le blu gbe se ɖe, miva yi se Avram ƒe eh, eh, eh, statement we. Ne miado to Evangelist Adai. Míatɔwoe, naneke mekpɔ nyɔ na mí le ame Afrika nyigba dzi o. Naneke mekpɔ nyɔ na mí kura o. Mebia dzɔgbenyɔ na wòe. Va yi xlẽ Biblia ne nàka ame. Ame yi be yi le nu kpɔ le gbɔgbɔ me ɖe, tsi nɛ be ɖe Mawu ne nane wòakpɔ teƒe yi sika le ne nàva yi tsɔ sika nàva yi dzra ne nàkpɔ Ghana dunu ne nàkpɔ awu naƒle. Ele kiɔs me fifi la, Mi ame ɖewo ɖe kiɔs me ya mi nɔ kakakaka mi va do le me. Mi se veve sese. Menye nu vie dzɔ ɖe mia dzi le kiɔs me. Fi ne Yesu Kristo kple tɔwɔe le. Mega ŋlɔ bo. Ne kpɔ ga ɖe, ne nye gatɔ eva zu gatɔ ɖe, ma yi de dziƒo. Your chance of going to heaven is thin like a horse passing through a needle. Me bia dzɔ gbe nyɔna wɛ. Mia nɔ du.